מסכת שקלים פרק ב' משנה ב' זאגט די משנה הנותן שקלו לחבירו לשקול על ידו א מענטש געבט זיין מחצית השקל פאר א חבר און ער זאגט אים געב עס פאר מיר פאר די גאבע ושקלו על ידי עצמו און דער מענטש האט א טעות געהאט ער האט פארגעסן פון דעם און ער טרעפט ביי זיך אין טאש א מחצית השקל געבט ער עס פאר די גאבע און ער זאגט דאס איז פאר מיר זאגט די משנה אם נתרמה תרומה ברגע מען האט אראפגענומען תרומה. דאס הייסט די אלע שקלים נעמט מען אין בית המקדש, מען לייגט עס אריין אין א גרויסע לישקע, און שפעטער קומט מען דריי מאל א יאר מען מאכט א תרומת הלישקע, מען נעמט פישקעס, דריי פישקעס, און מען נעמט אראפ תרומה, און פון דעם קויפט מען די קרבנות, און מיט דעם וואס מען נעמט אראפ תרומה ווערט גערעכנט כאילו אלע אלע געלט דא האבן פון האט מען פון זיי געקויפט די קרבנות, דאס הייסט בשעת'ן תרומה דעמאלטס האבן אלע אידן הנאה, דעמאלטס ווערט די דעמאלטס ווערט די זאך אז פון זייער געלט קויפט מען קרבנות, איז אם נתרמה תרומה, בשעת ווען ס'איז נתרמה התרומה, ווען מ'נעמט אראפ די תרומה, דעמאלטס מוהל האט דער איד וואס האט געגעבן א צווייטנס געלט פאר זיך, דעמאלטס האט ער הנאה געהאט, און דער א מענטש וואס האט הנאה פון הקדש איז חייב א קרבן מעילה, דאס הייסט מוהל ער האט געמאכט א א א א ער האט גענוצט הקדש, ווען נוצט מען? ווען מיט דעם וואס ער געבט עס איבער פאר די גבאי הייסט נאכנישט גענוצט, ווילאנג די די ס'איז אנגעקומען אין ירושלים. און מען האט אראפגענומען, דער כהן האט אראפגענומען די תרומה, דעמאלטס האט, האבן אלע אידן הנאה געהאט, דעמאלטס איז געווארן די הנאה, ווייל פון דעמאלטס קויפט מען פון זייערע געלט די קרבנות, איז דעמאלטס איז חל די חלות פון מעילה, ווייל מיט דעם וואס ער האט גענומען יענעמ'ס געלט און ער האט געגעבן פאר הקדש, פארוואס מיט דעם וואס ער האט גענומען יענעמ'ס געלט און געגעבן פאר הקדש הייסט אז ער האט הנאה געהאט, זאל עס זיין יענעמ'ס געלט, פארוואס איז, מיט וואס איז עס געווארן זיין געלט, נאר ער האט הנאה געהאט אז יעצט וועט מען נישט קומען אים בעטן א משכון. מען האט דאך אויבן געהאט אז יעדע איינער וואס געט נישט קיין, ווילאנג מען געט נישט קיין מחצית השקל, דארף מען געבן א משכון, איז דער איד האט הנאה געהאט אז מען בעט אים נישט קיין משכון, אבער זיין עיקר הנאה ווען נוצט ער די געלט, ער נוצט עס בשעת ווען מען מאכט די תרומה, איז זאגט די משנה אם נתרמה תרומה מועט, זאגט די משנה נאך אזא סארט דוגמא, השקל שקלוי ממעות הקדש, א מענטש האט סתם הקדש געלט ביי זיך, ער האט אמאל געהאט געלט, ער האט אמאל גענומען געלט און געזאגט אז ס'זאל זיין הקדש, יעצט האט ער פארגעסן פון דעם און ער נעמט פון די געלט ער געט עס פאר מאכט עס א שקל איז די זעלבע זאך אם נתרמה תרומה וקרבו א בהמה אויב מען האט אראפגענומען תרומה און מען האט שוין מקריב געווען די קרבן מען האט שוין מקריב געווען א קרבן דעמאלטס געשעט אז די מענטש האט הנאה געהאט פון דאס וואס ער האט געגעבן מאכט עס א שקל און עס איז דאך געווען הקדש קומט אויס אז ער האט הנאה געהאט פון הקדש מאהל דעמאלטס איז געווארן א מעילה זאגט בה תנירא דאס איז דא די צווייטע מעשה צווייטע פאל אין די משנה. שטייט נישט נאר נתרום ותרומה, שטייט אויך וקרב הוא הבהמה, די זעלבע זאך אין די ערשטע פאל פון די משנה, איז אויך די נתרום ותרומה איז נאר, די מעילה איז נאר ווען ס'איז נקרב הוא הבהמה, און די משנה האט עס נישט געזאגט ביי די ערשטע פאל, מ'האט זיך פארלאזט אויף די פאל, אבער ביי ביידע פעלער איז די זעלבע זאך, אז נאר ווען מען נעמט אראפ די תרומה און מען קויפט שוין א קרבן, דעמאלטס האט די מענטש הנאה געהאט און דעמאלטס איז ער חייב א קרבן מעילה, יעצט מען דארף צולייגן, האט קרבן מעילה, די חיוב צו ברענגען א קרבן מעילה איז נאר ווען ס'איז געווען בשוגג, ממילא מוז זיין אז די משנה איז געווען בשוגג. כדי צו זיין א חיוב קרבן מעילה איז נאר ווען ס'איז א שוקת. און באטענירא לייגט צו, וואס מ'האט פריער נישט אזוי גוט ארויסגעברענגט, אז די נאר בשעת ווען מ'נוצט די געלט ווערט די מעילה, ווייל ווען א מענטש נעמט געלט פון הקדש און און ער לייגט עס אריין אין א אנדערע פישקע פון הקדש הייסט עס נאכנישט קיין מעילה, מיט דעם וואס ער האט עס געגעבן און מ'האט עס אריינגעלייגט אין די לשכה פון די שקלים איז נאכנישט קיין מעילה. ס'איז געפאלן, די געלט איז געפאלן פון דא צו דארטן, נאר ווען מען נוצט עס, דעמאלטס ווערט א מעילה, און ממילא נאר ביי די נטרום ותרומה, דעמאלטס ווערט א מעילה. האבן מיר דא געהאט אין די משנה צוויי אופנים פון א איד וואס נעמט געלט פון הקדש, און ער געבט עס ממחצית השקל, און ביידע מאל איז געשטאנען די זעלבע הלכה, אז ווען ס'איז ממחצית תרומה ווערט די מעילה. די ערשטע פאל איז געווען ווען ער נעמט געלט וואס זיין חבר האט אים געגעבן צו געבן פאר מחצית השקל, דאס הייסט די חבר האט עס מקדיש געווען, אין ער האט עס געגעבן ווען מאכט עס א שקל פאר זיך, דעמאלטס האט ער געשטאנען אז אויב בשעת ווען מען מאכט די תרומה דעמאלטס ווערט די מעילה, און די צווייטע פאל איז געווען סתם ער נעמט געלט וואס ער האט אמאל געהאט מקדיש געווען אדער וואס א צווייטער האט מקדיש געווען און ער געבט עס פאר פאר מאכט עס א שקל איז אויך געשטאנען די זעלבע הלכה אז ווען מען נעמט ווען מען נעמט די תרומה און מען קויפט מיט דעם א קרבן דעמאלטס ווערט די מעילה. זאגט די משנה נאך א הלכה, מדמי מעשר שני, א מענטש וואס האט געהאט ביי זיך געלט פון מעשר שני, ס'הייסט ער האט געהאט ביי זיך, ער האט אמאל האט ער געהאט פיירות, ווייץ, נישט קיין חילוק, און ער האט אראפגענומען, אראפגענומען תרומה, אראפגענומען מעשר ראשון, און אראפגענומען מעשר שני, און די הלכה איז פון מעשר שני איז אז די ווייץ, די עפלעך, די פיירות דארף מען נעמען קיין ירושלים, און עס עסן אין ירושלים, אים איז געווען שווער עס צו נעמען קיין ירושלים, האט ער עס אויסגעלייזט, האט ער געלט, ער האט אויסגעלייזט די קדושה פון די פיירות ארויף אויף געלט, האט ער געלט וואס די געלט האט קדושת מעשר שני, און מיט דעם דארף מען, מען דארף נעמען די געלט קיין ירושלים, קויפן עסנווארג, און עס אויפעסן ירושלים בקדושה, איז אויב א מענטש האט גענומען פון די געלט און געגעבן פאר מחצית השקל, אדער מיט דמי שביעית, דאס הייסט א מענטש האט אראפגענומען פירות שמיטה, און די יאר פון שמיטה האט ער געהאט פירות, און ער האט עס פארקויפט פאר איינעם, איז אריבער די קדושה, ס'איז נישט אראפ פון די עפלעך, ס'איז געבליבן די קדושה אויף די עפלעך, אבער די קדושה איז אויך געגאנגען אויפן געלט, איז די געלט הייסט געלט וואס איז דמי שביעית. איז אויב איינער האט געהאט געלט פון מעשה שני אדער געלט פון שמיטה און ער האט עס געגעבן פאר א מחצית א שקל, יאכל כנגדם, איז די עצה אז ער זאל ברענגען אנדערע געלט און זאגן אז יענע געלט וואס איז דא דארטן וואס איך האב געגעבן פאר מחצית א שקל איז געווען מעשה שני, איך לייז עס אויס אויף דער געלט, אדער יענע געלט איז געווען שמיטה געלט, איך לייז עס אויס אויף דער געלט, דאס הייסט שמיטה. די שמיטה האבן פריער געזאגט אז די פייערס בלייבט הייליג אלעמאל, אפילו מען פארקויפט דאס ווייטער די פייערס בלייבט הייליג, די קדושה גייט אבער אויך ארויף אויפן געלט, אבער פון די געלט קען עס אריבערגיין צו ערגעץ אנדערש, און די ערשטע געלט ווערט אויך הייליג, די פייער בלייבט הייליג, און די לעצטע געלט איז הייליג. און מעשה שני קען מען אויך, מען קען אויסלייזן די געלט און ס'גייט אריבער אויף א צווייטע געלט ממילא וועט אויסקומען אז די נחת השקל איז פון געלט פון חילול.